سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست بەخێر بێن بۆ سیستەمی فیدباکی مامۆستایان لێرەیە ئەمساڵ سیستەمەکە کراوە بە ئەلکترۆنی و و هەموو کۆلێژ و بەشەکانی زانکۆی سلێمانی یەک خراوە بۆ بەشداریکردن لەم سیستەمەیە پێویستە سەردانی ئەم سایتە بکەی sf.unifsil.edu.iq لێرە یوزەرنیم و پاسوەردی خۆ پێویستە لە بەشەکەت وەرگری کە لەسەر وەرەقەیەک پرنت کرا و تەسلیمی بەردەستان نەکرێت لێرا یوزەرنێمی کە وەریەکدی لێ داخڵ یەکەی و هەروەها پاسوەردەکەی کە لەسەر ئەو وەرەقەیە نووسراوە داخل یەکەیت و داخل بە سیستەمەکە بی لێرا یەکەم جار لە سەرتاوە چەند تێبینیەکمان هەیە ڕەچاوی ئەم خاڵانە بکە یەکەم تۆم کەم فیدباکەکەی پیستە و بزانی کە هیچ کەسێک نازانێت کێ چەنە یاوە بە چ مامۆساک و نەتیجەکەی تۆ ناگاتەوە بە مامۆساکە بە هیچ جۆرێک بەس ئەوەنەیە نەتیجەی ئەخیر مامۆستاکە ئەزانێ مەسەن بۆ هەر پرسیارێک چەند یە ناوە چۆنە بەڵام نازان چتە لەبێت بۆ نەکەر مامۆساگە هیچ کەسێکی تریش نایزانێت لەبەرەوە بڵێ خصوصیاتی پارێزرا و نەتیجەکە و لای کەس نییە دووەم وشەی ئەکادمی جان لە کۆمنت تا پێویستە خۆ بە دوور بگری لە وشەی ناشرین چکە گەروانە بێت ناگات بە مامۆستاکە و پێشوی بگا بۆ و لە سیستەمەکە ئەسڕێتەوە یان شارێتەوە و مامۆستاکە نایبینێت ئەو تێبینیانە و هەروە ناکرێ هەموو پرسیارەکان ژمارە یەک دانێت و دوانزە پرسیارە ناکرێ هەر دوانزە یەکی بیتێ یان هەر دوانزەی پێنجی بیتێ ئەگەر وابێت سیستەمەکە قوبولی ناکات و هەر ناتوانانی ئەسڵەن سەبمیتیشیکی بڵین تەسلیمیکی بۆ شێوازە لەبەرو پێویستە هەر پرسیارە و بەپی وەڵامی خۆی بێت بەڵە فیدباکی وانەکان لێرەیاک بۆی دەستپێکردن کلیک لەواکی کەیتە ناوە لێرە سەرجەم وانەکانی خۆت ئەبینیت کەتیا بەشداری لێرە ئێستا حوت وانەمان هەیە تۆ لەوانەیە کەمتر یان زیاتر هەبێ بە پێی دەرسەکانی خۆ ئەگەر یەکێک لەو دەرسانە دەستکەین بە فیدباکی مەسەەن کلیکی لەکێکی لەسەر نای مامۆستاکەکەی ئەوی کە گرنگە لێ بزانام نایوانەکە نووسراوە وهروەها ناوی مامۆستاکەش نووسراوە لەبەر ئەوە پێویست ئەگەر وانەیەک دوو مامۆسای هەبێ و کاتە دوو جار فیدباکەکەی ئێستا بۆ نمونە کۆمپیوتەر ئەپلیکیشن ئەم مامۆسایڵێ تۆ لێرە کلیکی لەکەین یت ئێرە سێرەکەی دوانزە پرسیارێ هەیە هەرێکێ لەم پرسیارانن دەرەجەیەکی دێتەوان یەک دو سێ چوار پێنج مەسەن بۆ منە سێ سێ سێ یا دوو یان هەتا ئەخیر بەس پێویستە پرسیارەکان بخوێنیتەوە بۆی بزانی چییە دوای مامۆستاکە بە پێی پرسیارەکان نەتیجەکانە بینیانی بۆ نمونە خۆی مەسم بۆ نەپسیاری سێڵە مامۆستای وانە بێش خۆی بە بابەتەکانی کۆرسەکەەوە ماندوو کردبوو دوایی مامۆستاکە بەعاامە بینێ نەتیجی ئەم پرسیارە چەند بووانی ڕای تەلەبە چییە لەسەر ماندووبوونی ئاستی مامۆستاکە بۆیە زۆر گرنگە پرسیارەکان بخوێنیتەوە ئینجام ڕقەمانە دانی نەک بە عشایی لە کاتێک هەمووی تەواوەگەی تەمان هەر دانێکیان جواب نیتەوە ناتوانانی لێرە تۆمارکردن بکەیت ئەبێ هەمویان جواب بیتەوە هەر دوانزە پرسیارەکە وەکوتیشمان نابێ هەمویان یەک بێت لێرە یان هەمویان پێنج بێت ئەکرێ مەسەر هەمووی پێنج بە یەک دانی چوار بێ یا هەموو یەک بێک دانە دوو بێ بەڵام ناکرێت سرجەمیان ئەو بێ سرجەمیان یەکیان پێنج بێ ولاخیرەوە دواتر ئەگەر کۆمنتێکی هەبوو لێرەیە ئەو کۆمنتە ئەنووسی ئسم فیدباکە بە کەم بۆی بیبینن ئەمووی سێدانێ من لێرە تەنها کلیکتەبانم سیستەمە لە مۆبایل و لە تابلێت و لە هەموو ئەو شتانەشە ئیشەکات کۆمنتێک لێرە ئەگەر هەت بوو ینی ئیجباری نیەم کۆمنتە ئەمە شوێنەیە کە پێویستە خۆ بپارێزی لە وشەی نەشیاوتوانی بە لاتینی شت بنووسی یان بە کوردیان بە هەر زمانێک بتەوێ ئاساییە لێرەیە مەسەرم بۆ نووسم زۆر سەرکەوتووە هەر ئەوەنە بۆ تست پاشان تۆمارکردنەکەم کاتێک کە تۆماریەکەم ئەم منامەیەتە بەردەست مەڵی سەرکەوتوو بوو کە ئیتر ئەو دەرسە لێرەیە سەحەگی لەسرە ناتانی جارێکی کە ئەو دەرسە فیدباک تەسلیم کێتەوە تەنها ئەم دەرسانە دەمێنێت تۆ بۆی بە سەرکەوتوی هەموو دەرسەکان تاوکەی پێویستە هەر هەمویان بەو شێوازە سەحیان بێتە سەر شەر نییە لە یەک جلسەیە هەمووی بکەی لەوانێ ئەم ڕۆسێ دانە بکەی بەیانی دوانی تر بکەی ینی ئەوە نییە بڵێ گەرێستا هەمووی نەکەم نەتیجەکان مەڕوان نەخێر بەو شێوازە نییە هەر کاتێک شتاو بێت توانی بم شێوازە دەرچوون بکەی لە سیستەمەکە بە هیوای سەرکەوتن هیوادارم سوودی هەبوو بێ و بە سەرکەوتووی سەرجەمتان پڕیکەنەوە زۆر سپاس.